Salam semua menyadi dalam Kristus. Sebedau ngemanjaika video tu, aku dulu besampi ngagai Tuhan minta Roh Kudus. Nyaga ati, nyaga mulut sereta nyaga runding aku awakka aku nyerita utai ti betul. Nitihka jaku ari Tuhan ti sesempu dalam Bup Kudus. Amen. Bala tuai-tuai gerija di serata dunya diatu benung naka ulih mansia dalam agi reti jaku Tuhan. ti ditulis dalam Bup Kudus pasal pengujung maya. Dalam pansik silik sida meratika dua bengkah hari penyadi maya pengujung maya nyadi. Siti disebut Hari Tuhan tauka The Day of Lord, lalu siti disebut Hari Kristus tauka The Day of Christ. Mandakka cherita, Reti Hari Tuhan nya timpuh tujuh taun penudi alai penusah besai nyadi. Tujuh taun penudi nya dibagi dua, tiga taun setengah pun penusah enggau tiga taun setengah ujung penusah besai. Ba pengujung tujuh taun tu, Tuhan Jesus deka datai ke dunya baru mai Perintah Iya. Hari Kristus nya hari Tuhan Jesus empu ayan ba remang ngangkat ke bala sante. Bala sante nya nyengkaum semua kitai Kristian ti chukup lurus ati dalam pengarap. Sida sante ti udah mati deka diangkat idup baru, lalu kitai ti agi idup deka diubah dalam sekejap mata. Maya tu Tuhan Jesus ngumpul kitai ba remang awakka kitai selamat ari penyadi pengeringat Tuhan. Kena ngamatka cherita tu aku mai kitai sama macha Injil Joel dua, dua puluh lapan ngagai tiga puluh dua. Udah nya, aku deka nuang Roh aku ngagai semua mensia. Bala anak lelaki kita enggau anak indu kita deka madahka pesan aku. Bala orang ke tuai deka bemimpi, lalu orang ke biak deka meda jendera. Lebuh maya nya ila, aku deka mega nuang Roh aku ngagai bala orang suruh ti lelaki enggau ti indu. Aku deka meri tanda ke. Ari nya di langit enggau di dunya, darah deka ditumpah lalu api enggau asap deka begari. Matahari deka piam lalu bulan deka bebalik baka darah sebedau hari Tuhan ti besai sereta balat nya datai. Tang semua orang ke minta tulung Tuhan deka dilepaska. Munyi ti udah disebut Tuhan, sekeda orang di Jerusalem ulih ngerari kediri, Sida ke dipilih Aku deka idup. Bacha ari Matiu dua puluh empat, dua puluh semilan enggau tiga puluh satu. Enda lama udah bekau penusah besai nya nyadi, matahari deka piam lalu bulan nadai agi manchar lalu bintang deka labuh ari langit, Lalu kuasa di langit deka begegar, udah nya tanda Anak Mensia deka pegari di langit, lalu semua mensia di dunya deka ngulit. Lalu sida deka meda Anak Mensia datai ba atas remang ari serega ngena kuasa enggau mulia ti besai. Terumpit ti besai deka disepu, lalu Anak Mensia deka ngasuh bala melikat nya bejalai Lalu sida deka ngempuruka semua orang ke udah dipilih Tuhan ari semua sukut dunya. Satu Tesalonika empat, enam belas ngagai lapan belas Laban Tuhan empu deka nurun ari surga enggau nyawa ti inggar enggau nyawa tuai malikat enggau munyi terumpit Tuhan, lalu orang ke mati ke udah arapka Tuhan deka angkat dulu. Udah nya baru kitai ke agi idup ke agi tinggal deka digempuru ke sama enggau sida dalam remang lalu betemu enggau Tuhan di langit lalu kitai deka diau begulai enggau Tuhan belama iya. Nya alai peransang pangan diri enggau jaku tu. Dua Tesalonika dua ayat tiga. Tang anang sekali kali nejuka orang nipu kita. Laban Hari Kristus apin datai sebedau pengawa ti ngelaban nyadi lalu orang siku ti enda beradat nya dipandangka ke diletak deka dirusak. Ditu. Ditu aku madahka kita menyadi dalam Kristus anang macha ayat Injil tu aja tang enda nemu reti ti lebih dalam. Bisi kalih neka jaku ti salah dalam Bup Kudus Iban, tang enda ngawa laban kitai ulih manding enggau Bup Kudus Bahasa Bukai. Bala sida End Time Biblical Scholars ke belajarka utai ditulis pasal pengujung maya, Merati kedua iti ari ti ditulis Ari Tuhan tauka The Day of the Lord enggau Ari Kristus tauka The Day of Christ. Ari Tuhan nya ari udah penyadi penusah besai tauka Great Tribulation alai Tuhan ngakim semua mensia di dunya. Hari Kristus nya ari udah Anti-Christ dipandangka alai Tuhan Jesus empu datai atas remang. Ngangkatka semua orang Kristian ti lurus ati awak enda kena mangkuk pengeringat Tuhan. Nya alai kitai patut besedia belama laban Hari Kristus deka datai ba maya ti semak tu. Ari Kristus deka datai sebarang maya diatu. Kitai enda nemu ari bulan iya ka datai tang iya bisi madahka kemaya dua bengkah utai ti deka nyadi ke tanda penatai ari Kristus. Kesatu, pengawa ti ngelaban. Kedua, Antikris deka dipandangka. Bisi kita meda mayuh orang Kristian majak lemi-selemi dalam pengarap? Bisi kita meda kelap malam makin mayuh semayuh mensia tama? Nya meh pengawa ti ngelaban. Keringka pengarap nuan anang enda sembiang ngagai Tuhan.